Apako kodu Yesu Kristo, johera mag Wuora, kamoro amora muwinje dwonda. Jomoko winja e YouTube channel ka, jomoko winja e WhatsApp, jomoko winja in any source. Samoro iwinja ka in e Kenya kata in oko mar Kenya. Daher mar rwaki e YouTube channel ka. An owadu Pastor Bernard Ondiek, Ajwuod Kisumu nya era. Yesu Kristo en jawarna. Sama iwinjo eh, iwinjo video audios gi to please play eh, diye subscription bell, subscribe kata diye notification, notification bell mondo ruodhwa ogwedho kodi kaachiel. Ka ok kamano, adwa mondo mi apuonji e topic moro matin miluongo ni duogo ir Yesu, duogo ir Nyasaye, lokruok kasi duogo kuom Nyasaye. Biro konyora kod muma mar jong'ad bura auchiel mabro somo almost all abo tiyo kode te. Eka bang'e naso natiye kod mumbe moko manok kaka Jeremia auchiel apar kod auchiel. Abro tiyo kod Jeremia aboro ang'wen nyaka aboro. Bende abro tiyo kod Isaya achiel apar gaboro. Abro tiyo kod eh, cha, fweny ariyo adek nyaka abich. Bende abiro tiyo kod Petro mar ariyo adek matindo ochiko maga abiro konyorago mondo mi med winja matut kuom wach madana puonjie kawuono nikech ei muma kanyo mobiro fwenye ni to ere kaka chandruok donjo kuom jo Nyasaye to ang'o ma Nyasaye wacho kokalo kuom wachni. Bende abiro taa jo Zaburi praboro kod achiel matindo apar kod adek. Ka ok kamano to adwaro mondo mi wasom kodi muma straight away. e nying Yesu ma Janazareth. Amen, amen, amen. Som koda muma mar jo ng'ad bura auchiel. Ah, jo ng'ad bura auchiel abro chako achiel tabro tiyo ka tika te abro some very fast nikech story mada puonjora ni, ma- ni kanyo. Nyasaye mondo gwedho wadwa Anthony sech saye ma tino ni ga gombo winjo kitime neno kama Nyasaye nogolie kija Islam to duogi kuom Kristo. Onge wach thuolo boero chimo ni tim neno wasom jong'ad bura. E, timbe mag jo-Israel nochako bedo maricho e nyim Ruoth Nyasaye mi nochiwogi e lwet jo-Midian kuom higni abiriyo. Jo-Midian nothung'ogi ahinya, omiyo no, omiyo nochunogi ni nyaka gipondi kuonde madiny e kor gode kod kuonde motimo rogo gi kuonde moko ma ginyalo geng'ore. Pile kane jo-Israel osechweyo to jo-Midian gi jo-Amalek kod ogendni moko moa yo wuok e chieng' ne biro monjogi, ne giguro hembgi e piny jo-Israel kendo ne giketho cham nyaka mbap Gaza, ma ok giweyoe gimoro amora ma a mane jo-Israel nyalo konyorego, kaka rombo kata dhiang' kata kanyna, ne gibiro gi jambgi kod hembegi, kendo ne ging'eny mana ka bonyo, kane oriwgi gi ngamia mane gin-go, to ne ging'eny mokadho akwana. Ne gibiro e pinyno mondo gikethe cham, kamano jo-Midian nomiyo jo-Israel obedo modhier, mi jo-Israel noywak ni Ruoth Nyasaye mondo okonygi. Wabiro dhi kode matin kamano. Abiro somo mano te nyaka tieki. Wach madana wuoye gotieno en wach mamiyo topic mar duogo ir Nyasaye. Duogo ir Nyasaye. Tiende ng'ato lokore to duogo ir Nyasaye. Abiro konyora kod mumbe kadhaa kadhaa kabisa nikech sama ng'ato puonjo to anyalo tiyo kod mumbe moko dabal mondo mi iyud kaka iwinja maber. Ago erokamano ne owadwa Anthony mosechiko chor kod ngimane te mana kaka ndiko malo kanyo no. Asewacho everything male text mandiko malo kanyo no. Nyasaye ogwedhi ji te. Wach madana puonj we kawuono en duogo kuom Nyasaye. Adana konyra kod mwa ma jong'ad bura. Muma ni leronwa weche moko kagi mondo gichike iti malong'o ng'at Bwana. ni eh, kinde mane jo-Israel osekoso e nyim Nyasaye, ruoth noweyogi e lwet jo-Midian. Muma nochako wacho ni timbe jo-Israel nochako bedo maricho e nyim ruoth Nyasaye mi nochiwogi e lwet jo-Midian kuom higni abiriyo. Tiende ni ruoth nochiwogi e lwet jo-Midian kaka kum kaka punishment bang' kethogi kata bang' timo timbegi maricho nyasaye noketogi e lwet jo-midian kuom higni abiriyo to sama jo-midian ne ni kuomgi ok ne jo-midian ywe yweya noketgi e lwet jo-midian ni koro giyweyo kucho gimong'o tuo gichamo bread and butter no vas to wacho jo-midian nothung'ogi ahinya mano ochunogi mondo gipondi tiende ni ne en lweny ne en ger ne en sand marach mano ochuno jo-israel mondo mi opondi kuonde madinye kor gode kendo mondo gipondi nyaka e kuonde moko motimo rogo kuonde mantie buche gipondi kuonde moko kuonde moko ma gik moko nitie manyalo geng'ogi mondo kik jo- jo-midian negi to kata ne gipondo kamano ndiko wacho ni pile kane jo-israel go ogo osechuoyo ne gisepuro ma gipidho cham e puodho jomoko pidho mugo jomoko bando jomoko bel gik ma gigeno ni ka kinde ochopo to gibiro konyorego kaka ung'eyo ni kit kinde ma sani pur e chiemo ka ng'ato ok pur to onge kaka dokonyre jo-israel be notemo kaka dhano temo kata kamano andiko wacho ni kinde mane gisechuoyo to jo-midian gi jo-amalek kod ogendni mamoko mane oyudo oseketgi e lwetgi bang' ketho ne nyasaye ne monjogi kendo jogi noguro hembegi e piny jo-israel ok ne gidhi kata mabor kanye kama ne gibere ringo to useringo ma uponde rogo ringo to ringo mupondo kuonde mugeng'orue kata kamano ok ne gigo ok ne giwuok ne gigo mana kom piny kanyo ka giketo hembegi kanyo endo girito mondo mi uwuogi mondo mi upithi kata ka upitho gotieno ka ok gine ka ginindo lakini sama cham kobiro ti ndiko wacho niya negiguro hembegi eh, ne- negiguro hembegi e piny jo-israel kendo ne giketho cham mane jo-israel osepidho chakre eh, kuma nochakore nyaka mbap gaza ma ok giweyo gimoro amora mane jo-israel nyalo konyorego kata matin tiende ni gima ne gitemo timo ka en niya kata ka gipondo to kuma giponde no kech ong'eyo kuma kech to ginyal pondo ne kech biro kayo gi nyaka kuma giponde no ne gidwaro yo mondo gitiego jo Israel te omiyo ne giketho gik ma jo Israel nyalo konyore go kaka eh, kaka rombo kata dhiang' kata kanyna ne gibiro gi jambgi kod hembegi kendo ne ging'eny mana ka bonyo kane oriwgi gi ngamia mane gin go to ne ging'eny mokalo akwana ne gibiro e pinyno mondo giketh cham mondo giketh cham kamano jomidia nomiyo jo-israel obedo modhier mi jo-israel noywak ni ruoth nyasaye mondo okonygi jo-israel nobedo modhier mapok odwaro nwang' nikech gionge kod pesa gionge kod chiemo nikech ka gipuro to jogi biro ketho to winji noket kelo jo-midian to kokalo kuom ketho mane giketho we wadhi e vas 7 johera mag ruoth Verse 7 wacho ni kane giywak ni Ruoth Nyasaye nikech thagruok mane giyudo e lwet jo-Midian, Ruoth Nyasaye nooronigi janabi mowachonigi niya, Ruoth Nyasaye ma Nyasach Israel owacho niya, nogolu e piny Misri kuma ne unie wasumbini, mi aresu e lwet jo-Misri kendo e lwet jogo duto mane thagou. Nariembogi oko mondo giwenu thuolo mi amiyou pinjegi. Nawachonu ni an e ruoth nyasaye ma nyasachu kendo ni kik ulam nyiseche ma jo amor eh, ma koro odak udak e pinyni to ne ok uwinjo wachna verse 7 to 10 wuoyo kuom kaka ruoth nochiko doti gi ma nyasaye notimo ne jo-israel ka ruoth geno ni gibiro goyo ne nyasaye erokamano ka ruoth geno gibiro winjo wach Nyasaye kendo giluw. Ka ruoth ogeno ni gibiro timo gik mabeyo e nyim Nyasaye, kata kamano ne gitimo timbe maricho, to ma ema nomiyo Nyasaye wang' moketogi e lwet jo-Midian. Kata kamano, gimomiyo ruoth koro ne wuoyo kama, nikech ne gichako ywak malit ne Nyasaye mondo mi oresgi. Kapok Nyasaye koresogi, ruoth okwongo ng'isogi gima nomiyo koro ikumogi, to kosetieko ng'iso gima nikumogi, to eka odhi e vas apar kod achiel mawacho niya, Bang' mano malaika ma Ruoth Nyasaye nobiro mobet e piny, e piny e tiend yath mar ma, moro man Ofra. Yadhno ne mar Joash ja Abiezer. Noyudo ka Gideon ma wuod Joash dino cham e bur lwanda mar bio mzabibu mondo kik jo-Midian juke gi chamgigo. Wamake kanyo mathin verse 11 jopolo wach moro wach moro dhiera ka. Ang'eyo ni ibedo dhieri. Nikech ka jo ka andiko malo kucho wacho niya ni jo-Israel ka nochwowo to jo-Midian ne hakikisha ni giketho chambgi duto te te te te te mane jo-Midian oloso mane jo-Israel oloso motieko to kendo ne giduogo gibedo modhier kabisa ne gionge kod cham. To ochiedho nade kar verse 11 ka oyudore jago moro mariek miluongo ni Gideon mowode Joash ma noyudo dino cham to ento chamegi nodino ka nopidho gi kanye mano bende question minyalo penjorie ento notony nade modino cham muma ok oleronwa kaka notimo lakini wachno chopo waer wacho moro rieko moro niya jale ne kod rieko moro mopondo ma jo Midian ne ok ong'eyo jale ne kod ujusi gi ujanja gi moko ma ruoth nomiye mane nyalo miyo oyud kaka en otoboa mobed kod cham ma jo Israel ne ok nyal bedogo Kokalo kuom riekoni, Ruoth nosingloe ao to omiyo en ema Roho mar Nyasaye kaachiel kod malaika nobiro mobet e tiend yath mar ofra mondo omi owuoye kod nikech riekone ne ni malo moingo jogi duto te. Jogi ka nopidho cham to jo-Midian yudo, to en to kopidho cham to otamo jo-Midian yudo mochopo kama koro okeye kendo koro odinogi piyo piyo mondo kik jo-Midian yudgi. To e tiend kama yadhno kama nodinoe chamno, ma kama nodinoe chamno. malaika mar ruoth nyasaye nofwenyorene mano vas 12 malaika mar ruoth nyasaye nofwenyorene mowachone niya in ng'at mathon kendo ruoth nyasaye ni kodi gideon nodwoke niya to ruoth to ka en adiera ni ruoth nyasaye ni kodwa to en ang'o momiyo gigi duto te osetimorenwa ere honni duto mane kwerewa owachonwa i ruoth nyasaye notimo kogologi e piny misiri ruoth nyasaye osejwang'owa kendo oseweyowa e lwet jo-midian eka ruoth nyasaye no- nochike niya dhiyo mondo ires jo-israel lwet jo-midian gi teko ma in go ni tiende ni oyudo ka en kod teko monyalo dino oloso godo cham mopur mopithi ka jo-midian okia moteketegi motieki ma koro chop kama koro dine ka jo-midian okia omiyo malaika ong'ise ni teko ma in go ni ema nadhi resgo jo-israel to dwoke niya owacho miwacho ni an ema aori Verse 15 Gideon otemo wuoyo matin kowacho ni Gideon dwoko niya, Ruth ruoth, ere kaka dares jo-Israel? Dares jo-Israel nang'o ruoth? Dhoodwa e dhoot matinie moloyo dhoudi duto mag Manase, to bende an e ng'at marach rachie moloyo e dhoodwa. Ochayore, owacho ni an e ng'at marach rachie moloyo, to ere kaka dang' ares joodwa e dhood jo-Manase? Daresgi nade? Ruoth Nyasaye nowachone niya, anabed kodi mi anatiek jo-Midian, inilogi mana ka gima in ng'at achiel. Tiende ni ruoth wachne kata irach rachie, kata dhoodu dhoot matinie moloyo, to in e jal ma biro tiyogo, nikech ruoth nikech andiko wacho ni Nyasaye tiyo kod jok michayo mondo mi mondo mondo nyinge oyud duong'. Kotiyo kod ng'at matek, kotiyo kod ng'at mogit baje dongo, kotiyo kod ng'at ma rauma, to ji biro wacho ni jalno e moloyo. to kotiyo kod jal ma piny jaro jal mok ne ka gima en gimoro e nyim ji ngang to eka nying nyasaye biro yudo duong' omiyo kata in bende kik ichari kuom kama initie ruoth nyalo tiyo kodi kata e tin ruoth nyalo tiyo kodi kata ionge kod mwandu ruoth nyalo tiyo kodi kata ionge kod somo ruoth nyalo tiyo kodi kata jogweng'u jogweng'u ok dwari mondo nyinge yud duong' otiyo kod gideon mowuod joash jal ma e dhoot matinie moloyo jal mararacha ma piny ok ma piny buono kata kamano en ma ruoth owacho niya Abiro tiyo ruoth wacho ni anabed kodi mi nitiek jo-Midian duto te kendo inilogi mana ka gima in ng'at achiel. Verse 17 Gideon nokone niya, ka iyie koda adier to timna gima anyisa ni in ema iwuoyo koda. Yie kik ia ka nyaka akelni chiwo moro mondo aket e nyimi. Mondo odwoke ni, abiro riti nyaka iduogi. Kamano Gideon nodhi moyang'o nyadiel kendo tedo. Nokawo mogo madirom kilo piero ariyo molosogo makati ma oketie thowi. Noketo ring'o e adita, to kado to noolo e tawo. Eka nokelo ni malaika mar Ruoth Nyasaye e tiende yath. Malaika nowachone niya, Ket ring'ono kod malaikano e lwandani, kendo iol kado kuomgi. Mi notimo kamano, eka malaika mar Ruoth Nyasaye norieyo lwete momulo ring'ono kod makati gi luth mane en-go e lwete. Mach ne omuoch e lwanda mowang'o ring'o gi makati te. Bang' mano malaika nolal nono e wang'e. Winje jal mariek mong'eyo ni Nyasaye itiyone, jal mong'eyo ni Ruoth iti golone chiwo. Ni to king'isi weche mag chiwo e kanisau, tikawo mane pasta lweri. King'isi weche mag chiwo e kanisau, tiwacho jayalo dwaro mondo odhi ocham, ogerrego. Kiny kane yudo ka jaoda orwako kata nanga moro mar kitenge maber, to chako okawo mana gik mogole kanisa ma chiege rwakorego an wang'no kachak agol kendo to jalo to nong'eyo ni miyo nyasaye mondo mi ocham nyasaye ok bilor mondo mi ocham nyasaye ok bilor mondo mi ocham to in igolo to kisete kanisa tiwe mondo ruth ogwedhi gideon maka joash jal mong'eyo tiyo ne nyasaye ma momiyo kokalo kuom tiyo ne nyasaye mano tiyogo ni omiyo kata ne opidho cham to onge gima ne nyalo rocho cham e wi dongo kata jo media ne ok nyal yudo to emomiyo in chambi kethore sama ipidho cham nikech ikia tiyo ne nyasaye achiel mar apar mar chambi bende ok igol ma miyo ok inya nyasachi miyo sama ipitho to jo media ne yudo thuolo mar jono chambi nikech ok iti ne nyasaye to jago matiyo ne nyasaye ni ruoth oging'e ruoth ogeng'e en en oyudo en ok nobedo modhier kaka jomoko ne en kod cham to en kod jam to en kod gik moko te nikech mano Verse 19, kamano Gideon nodhi moyang'o nyadiel, wawinjo kamano. Kidhi e verse 22, malaika nolal nono kosechamo kose wa mach osemuoch mong'o gigo. Mano emomiyo Gideon nong'eyo ni kara malaika ma Ruoth Nyasaye ema oseloso kode, mi nowacho ni yaye Ruoth Nyasaye, kara en adiera ni asewuoyo gi malaika mari e wang'i ngang'. To Ruoth Nyasaye nowachone niya, Bed gi kwe kendo kik iluor nimar ok initho. Bang' mano Gideon nogero ni Ruoth Nyasaye e kendo mar misango kanyo mochako ni Jehova Shalom, tiende Ruoth Nyasaye ma en kwe. En ema nochako Jehova Shalom, Nyasaye ma en Ruodh kwe. kendo nopod ni ofra kuno e piny abiezer nyaka chil kawuono vers 25 otieno ni ruoth nyasaye nowacho ni gideon niya kaw ruadh wuoru gi ruath machielo ma hike abiriyo kendo imuk kendo mar liswa mar bal ma wuoru rito bende ing'ad siro milamo mochung' e bathe eka e, e, e, eka igen ruoth nyasaye ma nyasachi kendo mar misango maber mowinjore ewi pidhni kaw ruath eh, machielo nogo iwang' kaachiel gi yiend siro misengnigo gi yiend siro mar miseng'adono to ka misango eh, iwang'e ka misango miwang'o pep kae nyiso niya ruoth dwa mondo mi oti kode gideon maka joash kata kamano gik manomiyo nyasaye oweyo jo-israel en gik manoket kuonde milame nyiseche mag baal kendo kendi mamoko emomiyo nyasaye koro noweyo jo-israel e piny jo-midian to nikech koro ndano kony jo-israel omiyo chuno gidio ni kapok akonyi to kende maricho mag lesowa mane ka ginyaka wuogi kata mana sani ma wuoyo kodi kane kapok iduogo i ruoth nyasaye nyaka imanye kuonde moko misekiere momiyo ruoth oseweyi nyaka igo pekse ne kit ngimani mimanye gima nade ma samoro osetimreni ma ok ber momiyo ruoth oseweyi ruoth nong'iso gidion gik momiyo aseweu en ma en kende mag leswa ma jowuo oseketo maboyogi magi kende ma nyaka koro imuki tilos kende achiel mowinjore titimnae misango vas 27 omiyo gideon nokawo jatichne apar mokonye timo gik mane ruth nyasaye osechike ne ok ohedhore timo kamano dichieng' nikech noluoro joodgi kane jodalagi omiyo eh, kane jodalagi omiyo notimne eh, kane Ruo joodgi kod jodalagi, omiyo notime mana gotieno. Kane jodalagi ochiew gokinyi, ne giyudo ka omuk kendo mar Leswa mar Baal, kendo otong' siro mane ochung' e bathe, mi ochiw rwath ka misango miwang'o pep e kendo mar misango mane Gideon ogero. Ne gipenjore ka gidwaro ng'eyo ng'ama otimo gima kama. Dhi kod mumano nyaka ichope e the last verse, to ibiro winjo eh, wach kaka notimore ne Gideon maka Joash. Gikone ni Gideon noloyo jo-Midian oyokre kidhi nyaka chapter 7 kaluwore kaka ng'uono kaachiel kod ahera ma Ruoth Nyasaye notimone. Adwaro mondo mi awuoye matin kuom mesej ma Ruth oketo e ngimana kuom wach ma awacho ni duogo i Ruoth Nyasaye. Muma ma wasomo mar e eh, jong'ad bura achiel owacho kaka jo-Israel notimo timbe maricho e nyim Nyasaye momiyo Nyasaye notiwogi e lwet jo-Midian. Verse 2 to 5 wuoyo kaka nosandgi malit kendo nothunggi ma ne ok ginyal loso gimoro kata matiti ni jo-Midian ne ok ywe yweya to nobiro mondo mi othunggi. Verse 6 to 10 koro Ruoth owuoyo gimomiyo no ka bang' ka giseywak malit Ruoth owuoyo gimomiyo nosando jo-Midian. To verse 11 to winjo kaka Ruoth oyiero Gideon ka dino cham e tiend yien mar Ofra to Gideon otiyo ne Nyasaye yor misango mano me Nyasaye otimo ng'uono timo maber. Verse 15 to wayudo kaka jo-Gideon maka Joash notemo matek kabisa motemo wacho ni nyasaye ni wuora to an to danyal nade ng'at marach rachie ni to dhoodwa be dhoot matinie moloyo ne ok ong'eyo ni nyasaye tiyo kod jok michayo mondo mi okurgo wi joma riek vas 25 kidhi piny to chik gideon maka joash mondo oketh nyiseche mag bal manomiyo manodwanyogi omiyo nyasaye koro ne ok nyal winjogi to kone osegolo nyisechego to ma nomiyo nyasaye koro miye loch e wi jo midian e kinde machon nyasaye ne kumo dhano kokalo kuom richo wach ma dani mondo miwinjie maler ma roho elona gotieno kwadwa lamo nyasaye bang' dakika matin sani ng'at bwana en niya e seche ma ng'ato oseketho in jakristo mawinja kani sama iseketho nosewari maber mipong' kod teko mar roho maler isebedo jayalo kuom higni mang'eny samoro in kata pasta wadwa samoro ija bishop samoro ija lay leader akia titles kaka uluonguru e kanisniu jomoko luongore ni rector jomoko luongo jole leader jomoko luongore ni dicon jomoko luongo dicones jomoko luongore ni jopuonj jomoko luongo ni bishop jomoko luongore ni apostol jomoko luongo ni jonabi koro title mimiu e kanisa to kang'eyo ng'ato bwana to an gima ng'eyo ni title moro amora momiyi nosemiyi nikech rang'iny mane isechopo e wachni Ndiko wacho ka kokalo kuom mwa masomo ni seche ma jo-Israel noyudo oseketho, eka ruoth nodhi obologi e lwet jo-Midian. Inyalo bedo gi telo e od Nyasaye to oseboli e lwet jo-Midian nikech kokalo kuom makosa kata ketho miseketho e nyim Nyasaye, miketho kiling'ling' ka ji ok neni. Kendo nitie moko ma ng'ato nyalo timo kisiri ka ng'ato ok nene notimo, kendo kobiro e kanisa to otimore matakatifu kowuondre e nyim ji ni en jal maber kendo jal malong'o, jal mawinjore. To andiko wacho ka ni noket joga e lwet jo-Midian. Omiyo in bende sama iseketho e nyim Nyasaye, to Nyasaye nyalo weyi e lwedo marach. Sama iseketho e nyim Nyasaye, kata in e kanisa, Ruoth nyalo weyi e lwedo marach, lwet jo-Midian mondo sandi. To sama Ruoth oweyi e lwet jo-Midian kamano, to we ang'isi ni Ruoth ok mayi iyalo kata nyi jayalo kama. Ruoth ok nyal mayi yalo, kata kijapako be ok ogolo pako kuomi. Oweyi aweya kabisa mondo ipak Nyasaye. Be uwiye weya mondo mi iyal kata ni ise kata ni isebedo jayalo to uwiye weya mondo iyal. Tij pasta be ok ogolie. Lwedo ema okete lwedo marach. Tij bishop be ok ogolie. Inena bishop e kanisa u. Be inyalo inena jatend praise and worship team e kanisa u. Be inena jayalo e kanisa u kendo mawuotho e dine ndi kendo lworo ka kod kacha. Ruoth ok manyi mano kata kamano nikech isebam. Isewe yor Jehova omiyo uwiye lwedo marach. gik matimore ni gotieno kinindo ibiro po kopogore ni olemo mibiro nyago sa asa miwuotho ibiro po kopogore ni un ibiro chalo kod pastors moko ma ji chiwo ranyisi kuomgi ni ka ng'ane odonjo to abe nadonji samoro ng'ato biro kata e plot kama idake kopenje ti nyasaye miluongo ni pastor ben kata pastor timothy oyudo ka e, e lande kama odonje onge ng'ama ong'eyo ni jati nyasaye nikech kanyo ji ong'eye biro kete lwedo marach to mae momiyo awuoyo kodi ka godhiambo gimomiyo ikete lwedo marach to pod ok ihinyori in e lwedo marach to pod ok itho be pod ok ilwar be pod ok ofwenyi richoni be pok oelore ichodo achoda kiling to ng'ama ong'eyo onge be pok ofwenyi ikwela kwela kiling'ling to ng'ama ong'eyo be onge pok ofwenyi itimo gik moko be kuotho kuotho kendo iyenyo kiling'ling ng'ama ong'eyo bende onge kanisa pod ok ofwenyi nikech ondike petro mar ariyo adek matindo chiko ni kik upad ruth udhi odeko kuom singo timo gima nosingore nobiro timo e peto mar ariyo adek matindo chiko ni kik upad ni ruoth odeko kuom timo gima nosingore nobiro timo kata kamano ohore mos ohore mos korito nikech ok odwar mondo ji duto te olal to odwaro mondo mi ng'ato ka ng'ato olokre owe richone Apako sana ja Nazareth, apako sana ruodh kue. Andikono wacho wach mamora kabisa kisomo mo mar Petro mar ariyo adek matindo chiko tiwacho kama wacho ni kik upar ni Ruoth Nyasaye osedeko kuom timo gima nosingore ni obiro timo kaka jomoko paro. Ruoth ok odeko, ooyo hore ahoya mana mos kapod oriti in ng'at Bwana, oriti nikech ok odwar ni mondo ng'ato ang'ata olal, to odwaro ni mondo ji duto te olokre owe yoregi maricho mondo owuok ir Nyasaye maduong'. Ma emomiyo Ruoth pod ok okumi kata bedo ni iseweyo yo kamano. Ma mi Ruoth pod ok okumi kata bedo ni iseringo mi iseweyo wang'e. Pod oweyi ni aweya mondo iyal ng'at Bwana. Kato koro iparo ni pod iber abera ni mm, kata iwuo ni things are normal ni dong' kata katimo richo pod akwelo e ka nokaru be pod aka chung to ba yala yala ji pod gona mana na men ji pod opoya apoya kaka ng'e yala maber wiyi wil wiyi wil i ruoth hore mos kendo wiyi bende wil no ndiko osewuoyo kodi ma mar fweny ariyo gi chaka adek nyaka abich andiko wacho niya ni in jakinda kendo isechandori malit nikech an to ok iseol to kata kamano pod an kodi gi wach ni koro to kihera kaka nihera mokwongo parie kuma seae ka ipodho lok chunyi mondo itim gik mane timo mokwongo to ka ok iloko chunyi to anabimi agol tachi oko a ka ok iloko chunyi to anabimi asim tachi oko mondo mi ing'e ni an nyasaye maduong' muma wacho ni an ok ihero ruth kaka nihere mokwongo kata in bende kichiko iti mondo iwinja mos tiyudo ka ok ihero ruth kaka nihero ruth mokwongo ok ihero ruoth kaka ni ero ruoth mokwongo ruoth wuoyo ratiro kawacho niya ni ok ihere kaka ni ere mokwongo to mwa moro mora saburi praboro kachiel matinda paro kod adek ni to mano kaka gombo ni mondo joga owinja agae agombo kaka joga ma jo-israel mondo owinja e mar jo-israel luwega e orena ka jogi otimo kamano to dalonegi wasikegi piyo piyo mi akum joma sandogi Sama ng'ato chiko ite mowinjo Jehova kaka Gideon maka Joash nowinje, to Jehova nyalo timo ne ng'ato maber. Kuom mano, ruoth penjo penjo moro e Jeremia, ruoth penjo penjo moro e mo mar Jeremia to kod Isaya. Isaya achiel achiel matindo adek, ruoth penjo penjo moro. To Jeremia bende ruoth penjo penjo moro. Kisomo mar Isaya achiel adek andiko mo ruoth penjo niya, Ni dhiang' ong'eyo wuon-go, kendo kanya bende ong'eyo kund wuon dhiang'. Adhiang' ama dhiang' ma go mboo, dhiang' miyang'o to chamo ring'o, ong'eyo nigi rieko mong'eyo nyaka kul ma wuon-gi ogerone. Kata kanya be ong'eyo wuon-gi, kendo kata kigweji teke to wuon-gi to oluoro kendo ok onyal gwe teke unless man in accident. To joga jo-Israel to ok ong'eya. kendo adier joga joga wuon onge kata kod paro onge kata kod paro to kisomo bende muma mar jeremia aboro mwa mar jeremia aboro ang'wen nyaka abiri nyaka abiriyo ndiko wacho ni in jeremia wacho ni joga ni an ruoth nyasaye awacho kama ka ng'ato opodho to donge ochako ochung' kendo koso ka ng'ato obaro moweyo yo to donge oduogo e yo kendo To ka kamano, to ere gimomiyo joga baro ma giweya to ok ginyal duogo ira ngang'? Gitwere kuom nyisechegi manono kendo gidagi duogo ira. Ne achiko ita mondo awinjie weche, to ne ok giwacho adiera kata achiel. Onge kata ng'at achiel kuomgi moseloko chunye kuom timbene maricho, kata moseywagore kuom richo mosetimo. Ng'ato ka ng'ato muomore e timbene mana ka faraz lweny mochodo kochiko wasigu. kata ogungo ma e kor polo ong'eyo ndalogi mag dar kendo kata kuru gi opija kod nyamnaha bende ong'eyo ndalo ma giduogoe joga to kia chikena aleluya e andiko pimo andiko pimo ng'at modagi duogo ir ruoth kipimo somo mar Isaya no kaachiel kod Jeremia to iyudo ni ndiko pimo jal modagi kuom duogo i ruoth ni kata mana dhiang' kata mana punda kata mana ogungo kata mana opija kata mana nyamnaha oloyo jale kod paro in dhano ochung' tir ma Mungu nochweyo ochung' tir mawuotho kod tiendege ariyo ma, ma jo asans nomiyo nying ni homo sapiens oayo homo habilis oayo homo erectus tinde no homo sapiens jal mani kod rieko mamalo chutho ni to kata dhiang' madh gi nyimbicheno ohewi kod paro jal motamre duo ir ruoth kecha ndiko muma penjo mondo ka koro kata mana ogungo gi nyamnaha ong'eyo ndalo ma giduoge to joga to kia kare ma mi ruoth yanyowa e muma jeremia ang'wen prariyo kod ariyo ka ruoth wacho joga ofuwo kendo gichalo kod nyithindo momemore richo ma ging'eyo timo to timo tim maber to otamogi jeremia ang'wen prariyo kod ariyo ni joga ofuwo kendo gichalo kod nyithindo momemore richo ema ging'eyo timo to timo timbe mabeyo to tamogi kuom mano kuom mano atieku kanyisi niya e jeremia auchiel apar kod auchiel ma misumba nyasaye ondikona malo kachacha owacho wach moro mondo natiekgo ng'ato bwana ni ruoth nyasaye wacho ni joge niya chunguru akek yore mondo urang wang' yore machon kupenjo kuma yo maber nitie wuothuru wang' yorono gima ng'ato okwongo tim chung'i akek yore mondo imany kama yo nolal nigo ne ichako maber kendo roho nopong'i ne ineno ka gik moko dhi ni sawa sawa to ang'o motimore wach ni olal nigi kanye ere kama wach ni olal nie ng'ato bwana an ka mondo mi akonyi lamo nondike sa achiel apar kod aboro biuru mondo wapor wach kaachiel kata richo ni kwar ka remo to ibiro loke mobed matar ka pamba kata richo ni kwar ka lemo bi ibiro lwoke mondo obed matar ka pamba mana isaya wuod amos lero kabisa kisoma isaya achiel apar kod aboro nyaka apar kod ochiko andiko wuoyo kawacho niya ruoth nyasaye wacho niya koro biuru wapor wach kaachiel kata obedo ni richo ni kwar manade to ginidok matara ka pe Adieri kata ka gikwar kar remo to ginibed marachar ka pamba. Ka uyie kuom muma kochikna gi chunyu duto to unucham gik mabeyo duto mag piny. To ka udagi mi upieme koda to ligangla notieku nikech an Ruoth Nyasaye ema wacho kamano. Adwa mondo mi akonyi lamo ng'at Bwana. Isekier e yo mane? iserem e yo mane isego kona e yo mane isekoso ni nyasaye e yo mane to ne gima mondo ing'e ni kitamori duogo iri nyasaye to ndiko wacho ni kata mana punda oloyi kod rieko kata mana dhiang' oloyi kod rieko kata mana kanya oloyi kod rieko kata mana ogungo ma en winyo manie kor polo oloyi kod rieko kata mana nyamnaha ma en winyo ma fuyo e kor polo oloyi kod rieko kata mana opija oloyi kod rieko nikech itamori duogo iri nyasaye to mumano be chak penjo niya ni ka dhano ogore piny ka ng'ato lwa dongo chako podho ochung' kendo ang'o ma joga to lwa to gitamore biro ira ni gitamore biro giduog ira to sauda mos wacho ni bi mondo wapor wach kaachiel kata richo ni kwar karemo biro kwat lose mobed matar ka pamba to jeremia ma kambusi wuod hilkia auchiel apar gauchiel wacho niya goye ane abautan kumiluwono kiseng'eyo ka yo miluwo ni ok teri nairobi to iyudo dhi nairobi to yudo ka lomi yo miluwo signboard wacho ni chomo kapenguria ichomo lodwa to go about town mondo imany kuma yo nolalnigo nikech nitie kama nimisgo marach kichopo total junction to kar mondo mi ichom yo nakuru to in igo kona kichomo timboroa forest ichomo yo eldoret godoge akek yore kama ne yo lalnigo mondo mi ing'e kuma yo nolalnie mondo imany nyasaye maratego ndike petro mwaya somo ni kik iwach ruoth odeko kuom timo gima nosingre nobiro timo to ore mana mos mondo mi ok odwar mondo mi ilal odwar mondo mi duog back to repentance the lord is really waiting for you to come back to repentance en ang'o ma isemoko e kona mane ma ruoth oseyudiego kawuono i want to pray a prayer of repentance lamo mar lokruok mondo ji to oduog ir nyasaye lamo eh, sama isekoso ruoth weyi lwet jo-midian isebiro kisandori jo-midian osandi isebiro ka gik moko githung'i nyaka e kona tem osemonji nyaka telo apar kod ariyo ok inyal dhi nyime maber ma mana jo-midian ma ruoth ema oseweyo mondo mi onyor ngimani samoro tuoche ka kod kacha ma mana jo-midian ema ruoth oseweyo mondo mi onyon ngimani samoro ipo ka kata iloko biashara to ok dhi mano mana jo-midian ema ruoth oseweyo mondo mi onyon ngimani gima mondo itim tim gima gideon ma ka joasha notimo nogo peksene pinygi ma jo-israel moyudo gik momiyo ruoth noseweyogi ni kende mag liswa ne nitie kende madongo dongo mane timogo migogo misango ni seche mag bal ne nitie omiyo gima notimo nomuko kendego duto te mokethogi te moketo kendo mar nyasaye kende ibego peksene ni kit ngimani kuonde ma jachien osebedo ka lose liswa e ngimani momiyo teko mar jehova pod ok olimi ma e gima koro nyaka igone peksene kendo mondo mi imany mondo iyudie teko mar nyasaye awinjo ka teko nitie godhiambo mondo akonyi lamo ng'ato bwana awinjo ka teko nitie mondo mi alami kodi alami nyasaye maratego ng'at ma ni kod dwaro kende mabiro ting'o bade ka mondo wakony lamo nying yesu ma janasareth amina wuora nyasaye malich ruodh ngima ruodh nyalo ruodh teko Jehova wenwa kuom tamore duogo iri Nyasaye mipimwa kod dhiang', pimwa kod nyamanaha, noingowa kod rieko, pimwa kod ogungo kod opija. Nyasaye mangima wenwa ji te manie ema ka wenwa, wasedwanyore e nyimi, waseketo kende mag lesowa mosemiwe oa e lwedo marach, lwed jo-Midian mothung'owa, omiyo wabedo modhier makata waloko ala to jomidian biro maketho oalawa mawite kuchocho kata wabi ka tich wayudo misara to jamidian biro maketho misara mwayudo magi gikni ok konywa nikech tuoche odonjo ka kod kacha nyasaye maduong' iwe waludo marach iwe waludo mar korona wan e piny waseketho ni korona chalo kaka jamidian manyonowa mi wawuotho kod mask pile ka pile miyo wane social distance ma kata ok inyal bedo e kind kata fri kod wadu nyasaye maduong' moloyo iwenwa iwenwa ji te madhi ting'o badgi ka akwayo ng'uono on their behalf i am repenting on their behalf nyasaye wenwa jomidian osenyonowa monyonowa marach nikech richo mosetimo mbele ni okumba tiye kodwa kaka Gideon maka Joash mane ogolo gik maricho kata kende mag liswa molosi mokete kuonde moting'ore madongo mondo chak iwuothie kode. Yaye wuora Yesu ja Nazareth, golwa e lwedo marach ma jo-Midian. Waywakni kaka jo-Midian, jo-Israel noywakni bang' ka koro joka nosethung'ogi marach. Nyasaye maduong' iwene jogi, Nyasaye mangima duogi e yo. Ndiko wacho ni ori mos, ok irikni ni kik wapar ni deko kaka jomoko paro to ihori mos mondo walokre bende chak iwacho ni kata mana ogungo manie kor polo ong'eyo kinde gi magibiro nyaka opija gi nyamana ong'eyo joga to kia iwacho ni wafuwo wachalo nyithindo momemore ma ok matimo riche maber nwa to gik mabeyo to tamo watimo miyo waduog e kek yore mondo wamanye kama yo nolalnwa go wacho ni waseneno kuma nwawaye kwapodho e fweny ariyo ka ok walokore to ibiro golo tachwa oko nyasaye maduong' kik igol tachwa oko jehova oseduogo iri okumba walokore kod chind iwa nyasaye maduong' jehova mondo iwenwa timnwa ng'wono kaachiel koda ber keto jogi lweti misinga jal mohande osepodho ke jomidian e nyono nyasaye kawuono lokore we ne ohande mondo dhi nyime mabe jomidian mondo odhi jal ma pesa ne ok nyal konyo chunye mag mifwadhi oluw nikech jomidian e nyono kokalo kuom richo mosetimo we ne richo ne nyasaye mondo ohande ochak odhi nyime maber tije mondo mi okonye jal mogi kod kwe od ke jomidian okelo sasia nyasaye timie ng'uono mondo ng'uono kod hera kaachiel koda ber mondo obedie alamo ne ng'ato ka ng'ato mosebedo e rem manade kata wach manade mopondo mosebedo komako ng'ato ke jamidian asande kawuono ni jehova gol lwet jomidian mondo tekoni obedie nyasacha erokamano ja paradiso erokamano sana ruodh kwe erokamano chieng' orenyi mudho erokamano sule mar okinyi erokamano mesenga ni biwa biwa por wach kaachiel kata richowa kwar ka remo biro rwake mobiro ka pamba jehova iwacho ni kata richona ne kwar ka remo kasebiro iri tibiro wenwa jok mobiro iri nyasaye wenegi jok modagi to ligangla notiekgi ok apa nitie ng'ama nyalo dagi sani wuora wasechokore mwabiro e bwo embi ka nyasaye mondo itim nang'one lwoko kod rembi manochwere musalaba kalvari jehova waseribado ka wabiro kwa joketho Jehova timno maber nikech alami ka yie e nying Yesu Kristo ma nyaka chieng'. Ng'ato ka ng'ato mowinjo lemo ni otype amen. Kiyie ni lemo ni dhi konyi to type amen. Ki takataka ni ting'o badi ken kod dwaro moro amora tisewinjo lemo malamo kaeni to wache ni amen to lamono dhi bedo kod teko e ngimani owandi jamidian ok chak nyono kendo tiji jamidian ok chak kele mifwadhi kendo chambi jamidian ok chak ok chak ketho kendo nikech ruodhini osemiya alamoni e yore yie e nyinge sokeso majana asebed kod yie e wacha wache ma in go nyasaye mdu gwedhi e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Ageno ni jok ma winja ka jochiende ose ayo andgi jamidian ok chak sandi kendo. Nyako chako rad kodi kendo an Pastor Ben Makodie Kawude nya era. Kik wiwil moki subscribe e YouTube channel na ka bende kik wil mok idiyo notification bell to kapok i subscribe to play ye kata matin kata i play mana 2 minutes 3 minutes kende 4 minutes 5 minutes play ye play ye winje message mantie kasto i subscribe kitimo kamano to nyasacha biro gwedhi kawo kamano to nyasacha ng'wono mondo gwedhina wa ahinya ahinya ahinya ahinya shalom shalom shalom Ina.